Kemanyi mogosoro, tiga torakwanange igoro ya kemanyi mogosoro abanto mbare aba bagocha aa. Ebinto mbire omonto otabwenereti kogenda okuna ebio omonto otamoboreti. Nabo bono abanto mbare banarete yaani omonto akobogoria egento kia omonto tiri oka, kwanyora omonto gare mogondo agotu chivocado, ochi kobori ng'a kekei, otari yonde ogotu chivocado mono atari kai. Akare gotuka bosa arire tomotigore akonyegeria omote ng'a nyege nyege nyege abanto bare omotigore akonyegeria omote ng'a kuku kuku kuku ki, chifukara chikare goiteka gochia inse. Mara obogorire egunia moka moborie ng'a ng'aki ng'aki onde okare gotu chifukara chiane iga, ng'a yaya bamoa bono chifukara nachio ora orang'itere. Oborie ng'a kende bono ogocha gototire komori ah baba ominto, evacado eye esese ekori ne chi ne chinsana ko, nere bono nagocha gokoboria evacado evacado bono ninki? Komori ng'a erinde ogotu ng'a evacado ogochi korierete ata chiyoyo, eh, makuna neyatosumbuire iga, ng'ai narenge koira bare ng'ai nankweire korende, kemanyi Yaani omonto ago kwamboka omobori ng'aki bono nakwaye ngotwe chiboka aroro nkwaye ngochi tata omborire na omobori ng'a nintagete nechire iko inche ngocha gosimeka omote nimbwate emeaning ya ogosimeka omote oyo, bono aye ng'aki ogocha, kimanye. Oyokana na abang'ina bande okonyora omong'ina are mogondo kwa omonto akare koa kabisa chi chi chi chinsaga, rinabo kabisa akoa. Esukumo kabisa agenderete kwago kwago kabe aete egetambaa, okomoboria ng'a ng'aki mokeire ng'aki bono gwatoka mogondo kwane iga ng'aki bono iga, ng'a yaya gaki baba ominto gaki kama tiana tari kende kiarenge iga gotinde ching'eni tu tugo mmmh ching'eni chichia tochi atakane arabeke echi iga, konkoboria nari nekwane komboria ng'a gocha ore gotuna inche tombasa konyora ng'a na inche nigo nyebangete gocha koa amarogoba anyore ng'a okwariri marogo mogaso, nkwarenge gontebia, ng'a yaani, yaani you mean ng'a igo yaani ching'eni echi gogochi arentire ogoetana. Ching'eni, ching'eni bono nobosie kwaragia ne chibando chiaye ching'eni. Nkomoboria ng'a yaya, aiga rende kere kwane mbuya kware koborie, gaki mbuya omonto koboria, omonto kwamanyete ng'a nyagete ngocha, bono aye gaki oche oturia oka ching'eni mono, number one banto baria bonsi babwate magoko maya ne ching'eni echio, oranyora igo ogochi korigisa. Ero bono. Igo obwate ebibe ebiiri igo okonye mbwate ebibe ebiiri motari gochia mokwana konye naki nkonya kondigereria, goteba ng'a orebori ning'aki abanto bakorire bono fifteen degrees. Igo onye mokonya kondigereria nigo momanyete ninche inche naitire ekenyoro nakorire ninche inche inche mbwate ebibe ebiiri ebiiri. Naye bono mwakwanire, gwakwanire aye boka omonyene nakwebori, aye omonyene boka ekekwarokiri ma, inche konye ngonya kwebori inde ng'a omochie oyio nki buna kigendete gokwanwa. Bono nari namanyire obomane bw'amang'ana ng'a inche oria konye mogoteba mbwate ebibe ebiiri ebiiri. Igo bono ching'eni echi nacha gotuga iga chiumire bono nchikoba, igo bono ngokumore enchara eh, iga amang'ana akonya gokwanwa amang'ana ande buna oo, ng'aki ang'o ng'e enchara nere kenya ng'amaguta, igo ninche nkobaita bono mokwe. Ko inche namanya nere riria mwa nere riria mwakwana ekero nere riria mwang'orokia inwe mbarabwo chikara chiaino, okomoboria ng'a yaya inche egento ngoteba neke, ekero ogocha gotuga ake ching'eni chiane mbuya kwambori, na inche namanya inde nainche tinyora ng'a nainche ngonyebangete gocha kwaa, gaki ekero nainche ng'a nainche na egasi ngokora kwagera nagokora egasi gose are amache, tari gento kia. Eeh, aye gochi gotogwa akorire baba natigire echi no bono echi gochi iga abwo, tari arere arenge kwera inche nokorira nabo onye natigire, onye mwarorire ninche nkabwate ebibiiri ebi ninche nkare goita ching'eni iga natigire, ninche omorogi, ninche omonyamesira natigire, natigire. Omonyene koburuka kwa mokubori na namba eyemo, gaki ng'aki aye okorwa osigo okwana koa ching'eni chia omonyene otaboreti omonyene. Omanyete abanto baria bare bakogenda bakonyora omonto kabisa akokama eng'ombe, gochi kogwa ng'a ng'weeee, ng'we ki, oyo okame eng'ombe na egepiira, gochi korigereria ng'a ki ki, Omoika okabegete egeteni, okomoboria ng'a naki bwakiire, ng'aki rende kware kokama eng'ombe iga? Ng'a gokama eng'ombe bono togokwencha ara nere tobwate eng'ombe omochie igaa? Okomoboria ng'a yaya, aye gose rende mwago omanyete nobwate eng'ombe yao na kera omonto nabwate, eng'ombe eye ninche rende eye neyane. Nonye rende tokare komenya ecompund eye yamo ere amo, lakini bono eng'ombe yane ere naki gocha gokama.

Naki bono bokame eng'ombe esasi tinyara nyonya nonya gokama eng'ombe esasi tigote eng'ombe ngokama mambia ere marogoba, bono ochi tobitingate eng'ombe esasi tende nama tende amatongoro oria okare koyekama, nama na ebiogogi bono igo mbuya, omonyaga oteba ng'a eeh, na na omo amabe mosakerete naro aywo bono mwagokire, inwe nkonye ekero nakwereirwe, omwana arwarete arwarete arwarete. Omogwoti ng'a boka ng'a ombwa oyo nakwane kong'akera esimi nonye nakorora amabera aria nakama mambia nkoye. Lakini buna ogokama eng'ombe saa sita yanya gokama saa sita, nonye na eng'encho onyorichete richire boigo. Yaani omonto akoimokia omonuko kabisa igoro, naende agokama eng'ombe yabande, bono ng'aki ogokama eng'ombe yabande buna ng'o? abanto kemanyie mogosoa. Onya konyora abanto baria bare bakorana ne chitaoni ichiga, omonto akore nobokori iga aria omonyene.

Mogosiana yarenge ng'a ki ng'a ng'orusia iga iga, ebinto mbire bi bire ebinto mbire bia abanto abanyene, tokobiroka ng'a this is a person effect, otari kobogoria rioka. Bono omonto akande obogoria rioka okagenda komoboria ng'aki ng'aki bono gwasokana, ng'a yaya tari gento kende kiarenge ekero ere abanto monya koimoronganiria geke na egento egesi nini ki. Bono ekero egento kiango ekero monya ko komoboria ng'a yaya nkwarenge koboria rende tomanye ng'a nkobogoria kwarenge, bono ng'aki ogocha obogorie elaptop yane rioka ogenda igo, ogocha tu obogorie ebag yane ogende, na inche rinkabwate esabari yane ngocha kogenda. Aye nkerore na abanto bande baria bakogenda bagenda o- obogoria enyundo.

Yaani bono omonto okombekerera ebinto kwani bono you think ng'a ntokonyara kogora ebinto ebi? Ng'a nabo okonyara kogora but me the problem mbwate nere ng'a kei, nkwarenge kobori. Bono okemanyi mogosoro ba baetaririe abanto chiofisi, baetaririe abanto chiestate, baetaririe abanto risaumari, omonto ogocha kwanyora are mogondo akare kobusana ebituma, ng'a oyo kare mogo ng'a oyo, naki ogotara mani chifuta pumzi? Ng'a yaya gototokorera ebinto ebi nabi tiga tokoboria omonyene.